De Logement ass d'Wahlkampfthema Nummer eent a mir wëlle gäre vun de Parteie wëssen, wou si de Fokus bäim Wunnen an hire Wahlprogrammer geluecht hunn. An ech begréissen Iech alleguerte ganz häerzlech hei Bei dëser Table ronde, déi vun der Chambre Immobilière organiséiert gëtt, et geet drëm dem Wieler eng Hëllefstellung ze ginn, fir datt Dir no dëser Table ronde wësst, bäi wéi enger Partei Dir Är Kräiz den 8 Oktober sollt maachen. An et goufen all déi Parteien agelueden, déi och op de Questionnaire, deen d'Chambre Immobilière erausgeschéckt hat, reagéiert haten a geäntwert hunn. An dat sinn engersäits d'DP, déi Gréng, d'LSAP, d'ADR, csv an d'Piraten. An ech hu lo de grouse Pleséier, hei meng Invitéen vun dëser zweeter Table ronde ze presentéieren. Dat ass hei op menger rietser Säit de Logementsminister, den Henri Kox. Bonjour. Bonjour. Dir gitt fir déi gréng am Oste mat an d'Wahlen. Dann nieft mer hei ass de Gabriel Bleser, dee geet fir D'Piraten mat an d'Course, hien ass Affekot an ass am Zentrum op der Lëscht. An dann och nach den Här Christian Fassbinder, hien ass Project Manager an der Baubranche a Kandidat fir d'ADR am Süde vum Land. An d'Introduktioun vun dëser Table ronde, déi gëtt vum Samuel Rüben gemaach, hien ass Ekonomist an och Auteur vun deem heite Buch. Wunnen, tout reste à faire. An de Fokus vun dëser Table ronde, dee läit bäi der Accessibilitéit vum Logement vun der Mëttelschicht an net vum Logement social. Cher Monsieur Ruben, c'est à vous.

manner Deel si vun der Démocratie des propriétaires, wéi den Här Ruben dat seet, an op där anerer Säit hu mer eng Aktivitéitskris. Wéinst der Inflatioun an den héijen Zënsen hunn déi Professionell vum Immobiliësecteur e Problem, hir Optragsbicher ze fëllen. Dat heescht, den Drock op de Wunnengs-maart kënnt ouni Zweifel duerch de staarke Populatiounswuesstem, dee mer hei am Land hunn. De Populatiounswuesstem vun de leschten zéng Joer ass dem Statec no zu 80 Prozent op d'Immigratioun zréckzeféieren. Alleng d'lescht Joer ass d'Populatioun ëm 15.000 Leit gewuess. D'Reegel vun der Offer an der Demande beim Wunnen spillt net. Dem Statec no misste 7.000 Logementer pro Joer gebaut ginn. Déi Zuel depasséiert sielen Allerdéngs 4.000 Logementer, a wann een elo d'Zuele vun de WEFA kuckt, den Appartementer en construction, an d'Zuel vun de Baugeneemegungen, da si mer bäi manner héchstwahrscheinlech wéi 3.000 Logementer dës Joer. Lo, a fir iwwer dëst Thema ze diskutéieren, erklären ech Iech kuerz eis Spillregelen. Mir hu fënnef Froeronnen. Bei deenen éischten dräi Froen hutt Der jeeweils zwou Minutten, fir drop ze äntwerten. Dono hu mer och zwou Froen, wou Der jeeweils eng Minutt hutt fir ze äntweren. A fir dat Ganz e bëssen spannend a knackeg ze maachen, hu mer nach kuerz Froen dertëschent, wou ee ka mat Jo oder Nee oder enger Zuel äntwerten. An ech giff meng éischt Fro un den President vun der Chambre immobilière riichten. Wisou ass et fir d'Chambre immobilière wichteg, dass och nach an Zukunft jiddereen sech den Dram vun engem Eegenheem kann leeschten oder dass op d'mannst den Zougang zum Privateegentum weiderhi garantéiert ass. Jo, ech mengen, den Bau oder de Steen, dat war traditionell an Europa ëmmer den Haaptinvest vun enger Persoun. Dat heescht, dass jiddereen, dee sech wollt op seng Pensioun preparéieren, op seng Fin de vie oder seng spéider Carrière virbereeden, huet an de Steen investéiert. Dat war also ëmmer, net nëmmen zu Lëtzebuerg, wéi gesot, an och a ganz Europa war dat e ganz wichtege Punkt. A mir stelle fest, an dat stelle mer net elo réischt fest, mir stellen dat scho länger Zäit fest, dass et ëmmer méi schwierig gëtt fir Primo-Accédanten eranzeklammen. Dat heescht, wa se net erakommen an de Secteur, da kënne se natierlech och net weidermaache mam Secteur. Si kafen Déi kënnen ëmmer méi spéit eréischt kafen, ëmmer méi kleng kafen an et ass eréischt méi schwéier, sech do eng kënnen e Patrimoine opzebauen. De Patrimoine opzebaue bedeit eben, datt een déi éischt Stuf muss packen an déi éischt Stuf, déi ass haut esou héich an do, dat ass do, wou mir d'Abordabilitéit usetzen. Wéi héich setze mer déi Stuf, fir datt d'Leit nach kënnen eraklammen? Wa mer elo héieren hunn, datt nach 25 Prozent vun de Leit iwwerhaapt déi Revenuen hu fir sech kënnen eng Wunneng momentan ze leeschten, gesäit een, datt dat vun eiser Populatioun dann ëmmer manner ginn. A mir sinn einfach der Meenung, datt ee muss kucke Weeër ze fannen, fir datt dat méi fir eng méi grouss Tranche vun eiser Populatioun zougänglech sinn. An da si mer och der Meenung, datt de Privatsektor d'Moyenen huet fir ze hëllefen, fir dat doten ëmzesetzen. An an deem Sënn si mer einfach der Meenung, dass d'Abordabilitéit e ganz wichtege Sujet ass. Wéi gesot, mir schaffe säit iwwer 30 Joer dru, säit 15 Joer konkret mat Projeten, méi konkrete Projeten, a mir mengen och, dass mer an Zukunft wéilten dat och weidermaachen. Dofir dee Sujet fir eis, ass dee Sujet fir eis esou wichteg. Här Fassbinder, wéi wëll d'ADR de Wunnengsmarché accessibel hale fir d'Mëttelschicht? Majo, virun allem muss mer emol direkt un déi Schrauwen dréine goen, déi mer schonn en place haten, fir de ganze Bausecteur do emol ze retten. Dat heescht, mir misste emol direkt d'TVA nees op 3 Prozent erofsetzen, dann ass den Investisseur och emol erëm, och fir déi zweet an drëtt Wunnengen, dass den Investisseur och emol erëm do op de Marché kënnt. Domat schafe mer op alle Fall emol Locatiounswunnengen erëm. Mir missten de reduzéierten Taux vun 3 Prozent, de superreduzéierten Taux, wou déi 357.000 Euro zegutt sinn, dee misste mer verduebelen, well haut ka jo kee Mënsch méi eng Wunneng vun 357.000 Euro kafen, souguer als Éischtwunneng, wann een esou eng keeft, an de Montant geet driwwer, bezilt ee scho 17 Prozent. De bëllegen Akt, wou dee elo vun 20 op 30 eropgesat ginn ass, dee misste mer direkt emol op 50.000 Euro eropsetzen, d'Capital investie vu 5 Prozent halen. Do ginn et ganz koup Schrauwen. Dat do si mol déi éischt, déi ee misst maachen, fir dat dote mol erëm direkt a Bewegung ze setzen. Här Bleser, wat proposéieren d'Piraten, fir de Marché nees accessibel ze maachen fir d'Mëttelschicht? Wat mer feststellen, dat ass, datt e strukturelle Problem am Fong ass am Land, scho säit 20, 30 Joer, datt de Problem beim Terrain läit. An déi lescht zéng Joer si vill Efforte gemaach ginn, do muss ee fair bleiwen, do si vill Saache gemaach ginn, mee et ass awer nach e Constat d'échec, Dat heescht, mir mussen der Mëttelklass d'Méiglechkeet gi finanziell, duerch och den Droit d'enregistrement zum Beispill ofschafen, duerch de Mietkauf, wou mir och prônéieren, fir 10 Euro de Meter carré Promoteur public. An ech mengen, dee gréissten Défi ass, datt de Promoteur public total versot huet, datt deen net nokënnt an datt mer mengen, datt do eng Joint Venture muss gemaach gi mam Privatsecteur, mat de private Promoteuren, datt déi fir de Stat bauen An dat och kann eng aner, eng bëssen, wat ech gesinn, wat mir gesinn, bëssen eng Approche, bëssen doctrinaire, mir hunn dat héieren, mir hunn eng Demokratie vu Proprietären, mir solle jiddferengem Lëtzebuerger hei d'Recht ginn, kënnen eppes ze kafen. Dat heescht, mir sollen d'Leit och net drécken, datt se musse just lounen oder mat Emphytiose an déi Richtung goen. Dat heescht, de Stat misst och Terraine verkafen zu engem bëllegen Präis. An do ginn et ganz vill steierlech Mesuren och, Wat och ka geschéien, dat ass, an der Zäit huet d'Arbed huet Wunnengen gebaut fir fir d'Salariéen. Dat sinn och vläit Pisten, wann grouss Gruppen op Lëtzebuerg kommen an och mat der Grande Région, datt do mol bëssen bësse méi méi méi wäit gekuckt gëtt a Projete gemaach gëtt mat mat der Grande Région a vläit och Incentife gi fir Employeuren, déi och Primme ginn, fir Salariéen, fir sech dat ze leeën, fir sech dat ze erlaben. Esou ginn et eng Rëtsch vu steierleche Mesuren, déi och nach net vill diskutéiert gi sinn, wou et awer eng Rëtsch Piste gëtt. Also et muss op jidde Fall eppes geschéien, well et ass wierklech dramatesch. An ech menge wann ee Célibataire ass, eleng och nach mat engem einegermoosse gudde Salaire, da kënn ee sech näischt méi leeschten. Dat, do muss einfach eppes geschéien. Wéi gesot, et si Saache geschitt, mee mir sinn der Meenung, datt e bëssen eng, eng, och d'Simplification administrative ass eng aner Saach, do musse mer ee Guichet hunn, dat ass einfach vill ze vill komplizéiert, fir, fir e Projet duerchzebréngen. Här Kox, de Logement ass Är deeglecht Brout. Dir hutt ganz vill ëmgesat an deene leschte Joren, wéi mer grad héieren hunn. Wat wëllt Dir maachen an Zukunft, fir datt weider d'Mëttelschicht Accès huet op de Wunnengsmaart. Merci fir déi Froen och all an déi Ureegungen hei. Fir d'éischt stellt sech d'Fro, ëm wat geet et eigentlech? Eigentlech, an dat ass schonn hei gesot gi, et geet ëm erschwingleche Wunnengsbau, an dat breet iwwert d'ganz Schicht, dass de Jonke sech an eiser Siicht souwuel Eng Locatioun, awer och eng Proprietéit ka leeschten. Dorëms geet et a sech fir mech. An dofir mengen ech awer, datt mer endlech dee Schwong ageleet awer hunn iwwert déi lescht Jaren, éischtens iwwert den ëffentleche Wunnengsbau, schliisslech komme mer vu 40 Milliounen an der Vergaangenheet, haut komme mer op 300 Milliounen, mäin Zil ass, mindestens op 600 Milliounen eropzegoen an domadder d'Kreatioun vun 800 Wunnenge pro Joer ze kréien. Dat geet awer just an der partnerschaftlecher Zesummenaarbecht. An et geet esouwuel de Proprietär un, et geet de Locataire un, et geet den öffentlechen, awer och de private Promoteur un, wann d'Zilsetzung déi ass, déi ech virdru gesot hunn, nämlech d'Kreatioun vun abordabele Wunnengen. An déi partnerschaftlich Politik hunn ech iwwert déi lescht Jahre gemaach. Mir hate véier Assisen. Ech hunn de Parc Logement mat de Gemengen. Ech hunn den Dialogue structuré mat de Sozialpartner an d'Gesetz ageschriwwen an net méi wéi an zwou Woche souguer ass d'Semaine nationale de logement, déi all Joers erëm zeréckkënnt. Et ass ganz kloer, Mir brauchen schnellstméiglech bezuelbare Wunnengsbau, mir brauche private Wunnengsmoart stëtzen dëse Moment a gläichzäiteg awer, Net déi vergiessen, deenen et ganz schlecht hei an dësem Land geet, déi Schwächsten am Land och mathuelen. Dat ass meng Responsabilitéit als Minister vum Logement. Ech muss de Kompromiss tëschent den all den Acteure sichen. Ech wëll net eng Politik, zeréck op dat, wat deels zu der Kris och gefouert huet, mat Instrumenter, déi zu deenen Excès gefouert hunn, well mir hunn eng Schéier tëschent de Präisser vun de Wunnengen a vum Akommes, an dat muss mer briechen. Dofir stinn ech fir abordabel Wunnenge fir jiddereen. Ech wollt just zum Sujet vun den Assisen da ganz kuerz intervenéieren. Et waren der véier. Ech hu mech just invitéiert gefillt op eng. Da wäert, dat ass dann e Sujet, wou mer an Zukunft kënnen op nach verbesseren, wa mer effektiv op all deenen, op all deenen Assise kënnen dobäi sinn. Mir sinn effektiv d'Demandeur fir matzeschaffen. An all Hand, déi eis do gereecht gëtt, déi, déi wäerte mer och do huelen, fir ze hëllefen, fir an déi Richtung do matzeschaffen. Wann ech kuerz däerf drop äntwerte, Ganz kloer ass de Marché, de private Marché ëmmer wëllkomm un den Avisen, Assisen, wann net kloer ass, firwat ass déi Demande do. Mir geet et drëms, dass Privatmarché vläicht Gewënnmaximéierung am Vordergrond huet, e Mieterschutz, deen do sus, an dee kënnt ee sech da drun erënneren, un déi Ausernanersetzung, déi mer, net ausenaner, awer konstruktiv, Dialog, dee mer do haten zwëschen dengem Mieterschutz, deen de Schwächste vum Glied wëllt schützen, an natierlech berechtegt och Fuerderungen, vun der Privatwirtschaft. An déi zwee Enner muss mer zesummekréien. Déi zwee Enner muss mer an der Finalitéit fir e bezuelbare Wunnengsbau, an deen ass fir mech grad esou gutt an der Locatioun wéi an der Proprietéit, an dat ass mäin Uleies an dat war mäin Uleies déi lescht fënnef Jar, a wann ech och vum Här Ruben sengem Buch, ass virdrun kuerz zitéiert ginn, Do gëtt awer och kannt, an et si ganz vill Experten, déi deen Effort awer wëllkomm heeschen, et heescht et an där Strategie weider ze goen, awer d'Zilsetzung ni aus den Aen ze verléieren, datt mer 100 Prozent mussen dingen hei am Land a jiddwereen an senger Spart dat och gerecht muss sinn, liewenswäert, zukunftssécher a gerecht fir all Matbierger hei am Land. An fir dohinner ze kommen, hunn ech elo eng, eng, eng kuerz Fro un Iech, wou Der kënnt mat Jo oder Nee äntwerten. Sidd Dir d'accord fir en Accord tacite bäi de Verwaltungen anzeféieren? Ech erkläre mech, Huet eng Verwaltung no enger Frist vun dräi Méint op eng Ufro net reagéiert oder geäntwert, dann gëllt dat automatesch als stëllschweigenden Accord. Sidd Der domadder averstanen? Jo, nee. Dir hutt Ziedelen do leien, da kënnt Der do drop schreiwen Jo oder Nee. Mir hunn zweemol Jo an dann eemol Nee. Här Bleser, Dir kënnt vläicht einfach ufänken. Firwat hutt Dir Jo geschriwwen? Jo, dat ass en Thema, vu datt ech Affekot sinn. Ech war och sechs Joer Fonctionnaire am Ministère de l'Économie. An deemools war eng Proposition de loi, scho vum Henri Gritton à l'époque, gemaach ginn, fir Silence de l'administration avant acceptation. An ech sinn der Meenung, datt dat deen eenzege Wee ass, fir weiderzekommen, quitte datt een da vläicht e puer Fonctionnairen misst méi astellen, Mee ech mengen, datt dat déi eenzeg, dat ka vläit e bësse méi laang si wéi dräi Méint, mee ech hu gëscht Owend nach mat engem Architekt geschwat, och e jonke Promoteur huet mer ugeruff, dee gesot huet, wann hei näischt changéiert, ech wanderen aus, et gëtt ëmmer méi bürokratesch, et dauert esou laang, datt deen, déi riets Hand weess net méi, wat déi lénks Hand mécht. Dat ass de Constat vu Leit, mat deenen ech geschwat hunn, och aus dem Immobiliësecteur. An dofir hu mer déi Situatioun. A mat esou enger Regel misst jiddweree sech emol e bëssen um Rimm rappen. An dat wier, mengen ech, e ganz, ganz gutt Signal. Här Fassbinder, Dir hutt och Jo geschriwwen. Wisou? Ma dat ass den Haaptproblem, dee mer hunn, deen a mengen Aen och derzou bäidréit, datt déi Präisser explodéieren alleguerten. Well Der kaaft en Terrain, Der braucht Joren, fir e PAP autoriséiert ze kréien. Der gitt vun enger Administratioun an déi aner geschiibt. Wann Der fäerdeg sidd, Fënnt déi lescht Administratioun rëm en Hoer an der Zopp. An da kritt Der souguer gefrot, ob Der de PAP net wëllt frësch maachen, wann een e fäerdeg huet. Also mir maachen näischt anescht a säit Jore wéi mat den Architekten zesummen an Ingenieuren esou Bauprojeten ze développéieren. Et ass e Labyrinth vu Prozeduren. A mir si, mir wären och derfir, datt, wéi Dir och elo gesot hutt, zwee Méint d'Prozedur, dat misst déck duergoen. Do mussen déi Leit e bëssen an den Administratiounen e bësse matschaffen, da kritt een dat hin. Jo, Här Kox, schaffen d'Administratiounen ze lues? Dir hutt Nee gesot zu engem Accord tacite. Wisou? Et gëtt jo a sech an der Welt ni schwaarz oder wäiss. Et gëtt ëmmer eng Grauschatéierung, an hei bei där Fro natierlech och. Natierlech verstinn ech souwuel de Promoteur, sief et e Bierger, sief et jiddwereen, dee mat ëffentlecher Verwaltung a Kontakt ass, dass et ze laang dauert. Dat ass jo och dat, wat mer ugaange sinn duerch d'Digitaliséierung an all esou weider. De Prinzip a sech ass falsch, well et muss een och definéieren, an ech war eng Zäitche Buergermeeschter och vun enger klenger Stiedchen, wou den Dossier net korrekt ass, wou den Dossier net komplett ass. An och dat wëll ech net aus der Welt. Ech kann och net do, wann den Dossier net komplett ass, da flitt en oder gëtt en an den Eck geluet a ginn ni méi ugepak. Och do ginn et ganz ënnerschiddlech Handhabungen. An dofir mengen ech, datt een net mat Jo an Nee ka beäntwerten. Et sinn natierlech Beschleunegungen nach do. An ech wollt just op de. Bebauung, Mobiliséierung vu Bauterrain eragoen. Ech war viru kuerzem zu Iechternach bei engem Projet, wou Lotissement, Grondsteenleeung gemaach ginn ass. Et huet 66 Jar gedauert, bis mer all Proprietären un een Dësch fonnt hunn, fir de Projet ze lancéieren. An ech hunn dat, säit ech déi Politik am Logement bedreiwen, an ech maachen se scho laang, well ech an der Chamber an der Chamberskommissioun war, de grousse Manktem ass oft, déi Leit ze federéieren, mat engem faire Kompromiss, fir dass et weidergeet. An dofir sinn ech e, e, e, plädéieren ech scho laang fir dee Remembrement ministériel. Firwat? Et gëtt dee Remembrement viticole op der Musel. Säit de 16 Jahre kënne mer remembréieren, no engem kloer demokrateschem Prozess, duebel Majoritéit, ech ginn net elo an den Detail, an dat feelt eis awer och an der Mobiliséierung vu ganz villen Hektaren, déi innerhalb vum Perimeter. Et si villschichteg Elementer, déi mer musse beschleunegen, ginn ech Iech Recht, awer einfach et op d'Verwaltung per se erof ze deklinéieren, ass net gerecht an ass och net der Wourecht hir lescht Weisheet. Dofir soen ech Grauschattierung, dofir och mäin Nee, well et sinn aner Elementer. Mir kënnen eis verbessern, dat ass kloer, d'Digitaliséierung ass ee vun den Elementer dervun, awer dofir mäin Nee. Ech wëllt do zwar eppes dozou soen. Also, Dir hutt Recht, wann een e Remembrement mécht vun Terrainen, dass dat méi laang dauert, well een do mat ville Proprietären zesummen, mee wat haaptsächlech ass fir eng Vereinfachung vun den administrative Prozeduren, komm mer bleiwe mol bei deenen normale Baugenehmegungen, normal Baugenehmegungen, wou mer eng Baulücke hu wou kee PAP muss gemaach ginn, Dat maacht dat emol eng Kéier. Da kuckt emol, wéi laang dat am Gaang sidd. Dat ass, dat ass net méi nozevollzéien. An do, wann ech nëmme kucken am Frankräich zum Beispill, wann Der do eng Baugeneemegung eragritt, da kritt Der bannen engem Mount, wann Der keng Äntwert krut, dann huet Der en zwee Méint, dono huet Der de Permis. Wann Der bannen engem Mount eng Äntwert kritt, dann ass d'Äntwert eventuell, et feelt eng Pièce, et feelt hei eppes, an da reegt Der dat no. Sou, dat ass dat, wat mer domadder mengen. Dat misst een da hikréien. Ech wëll och just kuerz soen, Dir hutt Recht, wann Der elo sot, wann den Dossier net komplett ass, kënn ech net dovun ausginn. Ech mengen, dat muss een, dat ass e bësse méi Fine-Tuning an deem Sënn, do sinn ech mat Iech averstanen. Mee de Prinzip sollt awer dee sinn. An dat Gesetz, dat ass jo dann net en cas de silence et acceptation. Ech mengen, esou en einfacht Gesetz, dat wann esou einfach fir Gesetzer ze maachen, da wier, da wier alles ganz einfach. Esou einfach ass et leider net. Mee dat heescht, do kënn een awer Pisten tracéieren, an déi Richtung ze goen, well an där Richtung si mer awer am Moment guer net an, haaptsächlech, wéi den Här Kox och gesot huet, well esou vill Leit do intervenéieren an et ass kee Kapitän do, deen wierklech de Veto huet an dee seet, Lo gi mer. Ganz kuerz, och do aus menger Erfahrung, déi ech gemaach hunn als Buergermeeschter, Ech hunn eng Rei vu Baugenehmigungen ausgedeelt an där. Zäit. An ech hunn awer och den Exercice gemaach, wéini déi dann och gebaut gi sinn. Leider sinn déi net an der Zäit gebaut ginn, wou ech d'Genehmigung gemaach hunn. Och do ass et erëm net schwaarz oder wäiss. Och do ass de Projet erëm verkaf ginn, mat där ganzer ganze Spekulatioun dobäi komm. Dann ass dann erëm gefrot ginn, Däerf ech, well eng gewësse Limitt virgesinn ass, fir eng Baugenehmung ëmzesetzen, dann erëm gefrot ginn, Kéint mer se verlängeren? Also och do, mengen ech, ass. An dat ass dat, wat ech jo am Virfeld gesot hunn, dass der zesumme musse kucken, an dat mengen ech, dass ech dat an deene leschte Jahre gemaach hunn, zesummen dat unzegoen, awer an den Interesse, an der Zilsetzung vun deem, wat mer wëllen, abordabele Wunnengsraum queesch duerch eis Gesellschaft. Dat ass also op jidde Fall nach e Sujet à débattre. Elo gëtt et eng ganz staark Baisse bei der Aktivitéit am Bausecteur, gouf et déi lescht 12 Méint. Beim Verkaf vun Appartementer, déi a Constructioun sinn, de sougenannte VEFA, gëtt et e Minus vun 72,5 Prozent par rapport zum éischten Trimester 2022. Bei den existéierenden Appartementer ass et e Minus vun 41,5 Prozent, bei den Haiser minus 42,9 Prozent. Här Scheuren, wéi eng Prioritéite soll de Stat Ärer Meenung no hei setzen, fir déi Aktivitéitskris do an de Grëff ze kréien? Jo, ech mengen, wat emol ganz wichteg wier, dat wier, dass mer géifen ophalen, een deem aneren esou mam Fanger ze weisen an ëmmer vu Spekulanten dann erëm ze schwätzen an hei oder do vun eppes ze schwätzen an einfach emol ze kucken, fir erëm méi Vertrauen an dee Secteur eranzekréien, well dat ass dat, wat momentan feelt. D'Zënse si geklommen, dat ass eng Situatioun an déi dozou geféiert huet, datt dat heescht de Marché do sech muss ajustéieren. Mä op där aner Säit hu mer einfach ze vill Mesuren elo geholl an de leschte Joren, déi déi Leit, déi momentan nach d'Méiglechkeet hätte fir eppes ze kafen, dat sinn eben nu mol déi Leit, déi géife kafe fir ze investéieren, dat heescht déi d'Suen um Kont stoen hunn, Muss een dann dozou soen, dass mer all Mount plus minus 4 Milliarden zu Lëtzebuerg op d'Spuerkonten droen, also d'Résidenten, an déi wäre wëllkomm am Immobiliësecteur an de momentane Situatiounen. Dass een do elo muss eng Karotte weisen an op jidde Fall mol de Leit ophalen ze soen, dass wann ee géif Wunnenge kafe fir ze verlounen, dass een da vom Bösen wier, dat wär, meng ech, dat wat mir mol haut géifen haaptsächlech vun der Politik verlaangen, dat heescht, dass ee géif Incitatiounen schafen, dass déi Leit, déi momentan an der momentaner Kreditsituatioun sech kënnen erlaben, einfach ëmmer an de Stee géifen investéieren. Här Kox, déi gréng, Wéi wëllt Dir d'Situatioun an Zukunft an de Grëff kréien? Déi heiteg Regierung, déi huet jo elo schonn eng ganz Rei Saache gemaach. Ech denken, iwwert déi lescht Joren hu mer Ganz vill ugepaakt, wat e Stillstand vun awer laange Joere gebrach huet. Eleng a mengem Ressort hunn ech eng Rei Gesetzer konnten elo duerch d'Chamber bréngen. Éischtens déi Aide individuelle, si ass virdru gesot ginn. Ënner anerem hunn ech aus den Assisen d'Propos, dass mer de bëllegen Akt vun 20 op 10.000 an d'Lut gemaach hunn. A mir sinn haut scho bei 50.000 Euro. Ech hunn nach eng Kéier 20.000. eng Aide conjecturelle an de Gesetzesprojet vun Aide individuelle mat ageschriwwen ass. Awer fir mech ass dann och erëm mer cibléiert, cibléiert deenen entgéintzekommen, déi och jonk, wat jidderee gär wëll, e Primo-acquérant, dass dee sech kann do um Marché och akäfen. Dat hu mer ageschriwwen. D'Zënssubventiounen sinn an d'Lut gemaach, méi breet. Mir hunn eng Rei vu Moossnamen do erabruecht, fir dat ze bewierkstellegen. Iwwregens leeft do eng Campagne de Moment, an et kann ee sech informéieren op logement.lu iwwert déi eenzel Mesuren. Op deem aneren hu mer awer och zesummen an der Regierung, och ausgeschafft, iwwregens och mat der Chambre des Métiers, fir d'Aktivitéit am Secteur ze halen. Do sinn eng Rang, eng 13 Moossnamen, Haaptsächlech awer och fir d'Zukunft mat virzebereeden am Energiesecteur, matzehuelen, dass de Baubranche sech kann opstellen, d'Gemenge musse mat investéieren, fir dass dat passéieren. An dann ass natierlech dat Kafen um Plang, wat de Wefa jo och ass, si jo eng ganz Rei vu Moosname vu mir lancéiert ginn. Awer och do ëmmer am Kader vun deem, wat mer och am öffentlechen, abordabele Wunnengsraum maachen, mat engem Cahier de charges. Mir hunn eng Rei vu Projete scho kritt. Mir hunn och schonn den Accord ginn iwwert eng Rei vu Projeten. Iwwer 144 Wunnenge wäerten deemnächst kënne kaaft ginn. An ech mengen, dass dat de Wee, schützen, ënnerstëtzen, awer konkret mat dem Zil, ëmmer erëm, ausenaner ze verléieren, abordabel Wunnengen fir jiddereen. Här Fassbinder, fir d'ADR, wéi wëllt Dir déi Immobilienkris och am Bausecteur an de Grëff kréien? Jo, ech kommen nach eng Kéier kuerz zeréck op dat, wat ech am Ufank scho gesot hunn. Also fir datt mer dat do emol direkt un d'Tréine kréien, misst een, dat virun der Weetung, déi TVA emol erofsetzen, och fir d'Zweet an d'Drëttwunnengen. den reduzéierten Taux vun 3 Prozent am Fong bëllegen Akt, dat wat ech erwähnt hunn. Da géif ech proposéieren, dass emol een eventuell kinnt en Aarbechtsgrupp zesummen organiséieren, d'öffentlech Hand mam Privatsecteur, fir ze kucken, fir do en neie Kader ze schafen, mat Konditiounen, Klauseln eventuell, dass de Privatsecteur och esou subventionéiert gëtt wéi den öffentleche Secteur, fir ze kucken, dass do jiddwerengem seng Interessen zeréckbehale ka ginn an zesumme kuerzfristeg abordabele Wunnraum schafen an och, datt de Bausecteur erëm un d'Dréine kënnt. An dat misst een iergendwéi laangfristeg maachen, kucken, ob een do eng Visioun iwwer 20, 25 Joer eppes kéint zesummen opbauen. Ech kéint mer virstellen, wéi virdru gesot ginn ass, esouwéi e Partenariat ëffentlech Hand mam Privatsecteur, dat gëtt jo och emol am Privatsecteur gëtt dat jo och emol gemaach, bei gréisser Projete gi jo Associations momentanéen ënner Entreprisë gemaach, fir gréisser Projeten duerchzezéien. Esou eppes kéint ech mer virstellen, datt een zesummen an eng Richtung schafft. An wëll ech nach eng Kéier op d'Bankzënse vläicht kuerz ze schwätze kommen, well dat betrëfft jo och d'Mëttelschicht. Et si jo ganz vill Leit, déi am Moment mam Hals geholl sinn, well d'Bankzënsen an deene leschten 12 Méint explodéiert sinn. An do fannen ech, datt mer direkt misste reagéieren a kucken, ob mer déi Zënselen, déi Zënsen net fir déi Leit kéinten deckelen oder kucken, wéi mer do kéinten eng Hand upaken. Well ech mengen, wat vergiess gëtt, dat ass, wou mer 2008 d'Bankkris haten, Do ass och mat dem Steierzueler senger senge Sue relativ schnell d'Banke gerett ginn, wat och richteg war. An ech fannen, datt dat dës Kéier ëmgedréint muss och geschéie muss. Wann ech dann an der Zeitung liesen, datt am éischten Trimester dëst Joer d'Banken e Plus vu 66,5 Prozent Marge gemaach hunn, dann ass dat leider op de Bockel vun der Mëttelschicht, déi am Moment d'Kreditter net méi kënnen zeréckbezuelen. An Dir hat, den Här Kox hat am leschte Kloertext vum 23. Februar gesot, Mir kucken dann, wou mer kuerzfristeg dem Secteur kënnen do hëllefen, respektiv och deene Leit, déi ënnert d'Äerm gräifen, déi Problemer hu mat den Zënsen. respektiv mam variabelen Taux, si lo siwe Méint hier an et ass nach ëmmer näischt geschitt, déi Leit, ech hunn déi Leit nach um Büro sëtzen, ech hu Kontakt mat deenen, do si Leit, déi kräischen, déi wëssen et méi an an aus. Dat ass e Riseproblem. Ech mengen net, dass d'Politik direkt kann an d'Banken awierken. Ech weess jiddefalls vun de Banken, an dat hat war jo déi Léieren, déi mer aus der Kris vun 2008, 2009, 2010 gezogen hunn, dass mer d'Banken net kënnen einfach esou obligéieren, dat an dat ze maachen. Si sinn onofhängeg. Natierlech kréie se Politik iwwert d'Zentralbank. Mir hunn eng immens héich Inflatioun. Mir mussen awer wëssen, wou mer hierkommen. Mir kommen aus zwou immens schlëmm Krisen, Pandemie, an de Krich, an deen fir mech nach ëmmer net eriwwer ass, an dat ass esou hoffnungs-, also dat ass eng, eng, eng, eng, eng Ongerechtegkeet sonnergläichen, an dat huet dozou gefouert, dass mer op deem Punkt do sinn. Mir hu punktuell, an dofir d'Aide individuelle, hunn ech Iech virdru gesot, dee bëllegen Akt social gekoppelt, mer hunn d'Zënssubventioun, d'Ofschreiwungszënse si jo och nach eng Kéier an d'Lut gaangen. Ech sinn duerchaus bereet, wann, jee nodeem wéi d'Konstellatioun war, ze hëllefen, wou kënne mer nach punktuell dohinner kommen, och déi dräi Prozent Reegel, fir vläicht punktuell nach eng Kéier op déi dräi Prozent zeréckzekommen. Mee do muss déi europäesch Reegele gekuckt ginn, da si ganz vill aner Elementer mat am Spill an dat solle mer kucken. A wa mer et maachen, Da muss mer et awer cibléiert maachen op eng Zäit. An dofir sinn déi Mesuren, déi mer elo ergraffen, ganz vill Mesuren, zäitlech gekoppelt, fir kënnen, dass mer ufänke kënnen ze bezuelen. Merci, Här Kox. Ech mengen, Dir hutt Äre Punkt kloer gemaach. Här Bleser, fir d'Piraten, wéi wëllt Dir d'Immobilien an d'Baukris an de Grëff kréien, mat wéi enge Mesuren? Jo, mir sinn der Meenung, wéi den Här Schollen et gesot huet, ech mengen, et ass e bëssen eng Crise de confiance, och mat deem Gesetz do fir de Loyer, wou vill Polemik war, vill Diskussioun, dass, ech kommen ëmmer erëm e bëssen dorobber zrëck, eng doktrinär Approche. Also mir sinn am Fong net der Meenung, datt de Stat iergendwelch Saache virzeschreiwen huet an datt en och net verbueden ass, Profit ze maachen. Ech ginn do d'Beispill, do ass eng Etüd lancéiert gi vun der Autorité de concurrence, An déi ass dann direkt vun zwee Ministere kommentéiert ginn. An do sinn ech perséinlech der Meenung, do ass e bëssen eng Chasse aux sorcières gemaach gi géint de ganzen Immobiliësecteur. Et sinn all déi béis Promoteuren an déi hunn esou grouss Margë gemaach. Okay, et sinn iwwerall schwaarz Schof, et sinn iwwerall Leit, déi hu gutt gelieft zu Lëtzebuerg an all de Secteuren, och Affekote, Réiwesen an Dokter, jiddwereen. Also, ech mengen, et ass alles gutt gelaf bis déi lescht fënnef, zéng Joer am Immobilier, wou et ëmmer méi schlëmm ginn ass. Elo ass nach d'Crise énergétique dobäi komm. Mee also deen, do muss ee emol erëm Confiance ginn an d'Leit mussen och kënnen, och de Privatmann muss Incentive kréie steierlech, fir och kënnen ze investéieren, och fir Ofsetzungen ze maachen steierlech. Dat ass eng Pist. Zweetens géife mir mengen, datt au niveau communal muss mer ophale mat der Kierchtuermspolitik, En touche à l'autonomie communale. Mir sinn net der Meenung, datt de Buergermeeschter soll eleng nach Autorisation de construire ginn. Mir sinn der Meenung, datt mer do sollen an eng Richtung goe vun engem Gremium, datt dat méi transparent ass. Also ech sinn am Droit de la concurrence doheem an do gëtt jo och vill gesot, et wieren Ofsproochen fir hei a fir do. Dat ass vläicht den Acteure, mee vun de politesche Responsabele, Buergermeeschter, hunn ech och oft Saachen héieren, da gëtt hei oder do eng Enveloppe gemaach, ech wëll do näischt ënnerstellen, mee all déi Saachen droen och net dobäi, datt et séier geet. Dat heescht, mir si fir e Conseil supérieur du logement, wou all d'Acteuren dobäi sinn, all dobäi sinn, d'Promoteuren, d'Chambre immobilière, wou jiddwereen, och Leit aus dem Privat, also Bierger, déi do och dobäi wieren, fir wierklech Saache weiderzebréngen. Also dat menge mer, do muss wierklech eppes, dat wier eng Pist, fir wierklech dat. mol seriös zesummen ze diskutéieren, ouni iergendeng doktrinär Approche. Här Kox, Dir wollt dorobber reagéieren. Dir dierft reagéieren an engem Saz. Jo, ganz kloer, de Schutz vum Mieter ass e ganz wichteg, an dat gesi mer jo elo, den Excès, dass mer do kee Moyen hunn, deen dem Mëssbrauch widdersteet. Mir wëssen alleguerten, an do kënnt Der nëmmen zoustëmmen, alles wat Kaffiszëmmeren uginn, deels och Chambres meublées, déi net geregelt sinn. An deen Dialog, deen ech gefouert hunn, dass jo dat Diametral, wat ech jo probéiert hunn ze federéieren, souwuel déi ganz berechtigt Fuerderunge vum Mieterschutz an natierlech d'Vertrauen, d'Previsibilitéit vun dem Investisseur, an déi huet ee missen zesummedinn. Et gëtt och do net null schwaarz a wäiss. An ech mengen, dee Kompromiss, deen um Dësch läit, Deen ass viabel ze funktionéieren an dee muss kommen an ech wäert mech, ech kämpfen dofir, well vun Ufank un hunn ech ëmmer dat an de Vërdergrond gëtt, Abordabilitéit, nach eng Kéier, ech widderhuele mech vläicht, fir jiddwereen. Da komme mer bei eis drëtt Fro an Dir hutt et och scho virdrun ugeschwat, do geet et ëm d'Relatioun, de Partenariat, Privé-publique. Här Scheuren, als Chambre immobilière ass dat eppes, wat Dir ëmmer afuerdert. Wéi gesäit fir Iech den ideale Partenariat tëschent dem ëffentlechen an dem privaten Immobiliemarché aus? Jo, ech mengen dat, wat Dat Wichtegst ass, an dat ass d'Nämmlecht wéi beim Marché, dat ass, datt e Vertrauensverhältnis besteet, héiert ee jo. Ech mengen, wat hei, wann ech kucken, wéi eis Politik drop spréngt, wa mer héieren, wéi d'Marge vun de Promoteure soll sinn, fir da mam Fanger do drop ze weisen, do gesäit een, datt datt déi Reaktioun ass net dat, wat mir eis erwaarden. Mir erwaarden eis, datt, wa se eng Etüd gemaach gëtt, datt mer déi kënne beschwätzen, dass mer iwwer, dass mer déi Etüd kënne kontradiktoresch diskutéieren an dann dorauser déi richteg Conclusiounen zéien, wa mer se bis alleguer beschwat hunn. Mir erwaarden eis och, dass mer, dass ee mat eis wëllt zesummeschaffen. An ech menge mir kënnen elo net hei soen, dass mir an de leschte Joerzingten an an de leschte fënnf Joer extrem gefuerdert gi wiere fir vum Minister vum Logement, fir mat hinnen nei Modeller ze entwéckelen a mat hinnen dodrunner ze schaffen. An dat ass e bëssen dat, wat mir, wou mir soen, mir bidden eis jo un, firwat wëll een dat mat eis? An ech mengen, do muss een einfach ophalen ze mengen, do géif et eng béis Privatwirtschaft ginn an da géifen et ganz léif ASBLe ginn, well ech war och op deenen Assisen, wou da gesot ginn ass, datt ganz vill Suen am Sand verlaf si vun den ASBLen an dofir misst dat Gesetz geännert ginn. Ech mengen, et muss een einfach kucken, wéi d'Realitéite sinn. Et muss ee kucken, datt een mat deene Leit vum Terrain, firwat mam Privatsecteur, mam Privatsecteur, dee baut einfach, dee baut de Gros vun de 95 Prozent vun de Wunnengen zu Lëtzebuerg, dat wäert sech och an Zukunft ni änneren. Wann elo den ëffentleche Secteur e puer méi bauen huet, huet Terrainen genuch, e kann da roueg nach e puer méi bauen, ier e wäert trotzdem de Privatsecteur nach ëmmer weiderbauen. A mir hätten einfach gär, dass do ouni elo op d'Mesuren am Detail ze kucken, datt mer do zesumme kënne schaffen a Modeller entwéckelen. Ech mengen, datt d'Innovatioun vill aus dem Privatsecteur wäert kommen an datt dat och wichteg ass. Elo just fir Privatsecteur, meng ech, ass et awer wichteg, datt een dat nach eng Kéier nennt. Wat ass dann e Privat, wa mir vu Privatsecteur schwätzen? Schwätze mir net vum Entrepreneur mat senge Leit a mir schwätzen och net vum Installateur, Hei schwätze mer am Privatsecteur wuel vum Promoteur, dat heescht vum Développeur de projet a wat deem seng Missioun ass. Wat mécht en Développeur? Ma dee keeft eng Plakeg Wiss an dee fänkt un déi ze entwéckelen. Deen huet déi Leit fir dat ze maachen, deen huet Leit fir fir dat no vir ze breiwen, fir dat ze koordinéieren, dass e mat senge Prozedure weider kënnt. E këmmert sech och ëm d'Finanzéierung vun de Projeten. Dat sinn alles déi Saachen déi hee mécht an dat ass wichteg, dass een déi Leit mat abënnt an an net seet, wa mer vum Privatsecteur schwätzen, schwätze mer och vum Entrepreneur, jo dat ass deen dee baut, dat huet awer näischt mat Entwécklung ze dinn. Dir hutt Äre Punkt, meng ech, gemaach. Merci. Well mir sinn iwwert d'Zäit elo vun den zwou Minutten. Dofir ginn ech d'Fro, Villmools merci, direkt weider un den Här Fassbinder vun der adr. Mir hunn et grad gehéiert, jidderee weess et, 95 Prozent vun de Logementer hei am Land gi vum natierlech private Bausecteur gebaut. Wéi e Partenariat envisagéiert Dir Tëschent den öffentlechen an den privaten. Also sinn do ganz enger Meenung dem Här Scheuren. Ech fannen, dass do an deenen leschte fënnf, zéng a fofzéng Joer d'Politik dat komplett verpasst huet, well soss giff mer eventuell guer net haut hei sëtzen an iwwert dee Problem schwätzen. Dat ass verpasst ginn, dat mat Zäiten an de Grapp ze huelen. Wa mir do um Rudder gewiescht wäeren, soen ech elo, virun zéng oder fofzéng Joer, dann hätte mir eis scho laang mat deem Secteur zesummegesat a mir hätten do zesummen d'Intérêtë gekuckt A mir hätten haut abordabele Wunnraum a mir hätten och keng Baukris méi. Dat mécht een engem Partenariat, wéi ech virdu gesot hunn, mat enger Visioun hannendrun op 20, 25 Joer, wou een alleguerten déi Leit mat an d'Boot hëlt. An Dir hutt jo och den Develop-, de Project Manager nomméiert, effektiv de Promoteur. Dat, déi schaffen alleguerten zesummen. Do hëlt een och den Architekt mat an d'Boot, fir dass een zesummen iwwert déi Prozeduren, iwwert déi Vereinfachung vun de Prozedure ka kucken. A wann een dat zesumme mécht mat deene Professionellen, déi mer elo hei erwähnt hunn, da kritt een dat Ganzt un d'Dréinen an dann huet een och kee Problem méi. An dat ass dat, wat verpasst ginn ass an deene leschte fënnef, 10, an ech erwänen och 15 Joer, well do war d'CSV och um Rudder, an ech hat schonn deemools mat verschidde Ministeren Diskussiounen, dass mer d'Prozedure solle vereinfachen, dass mer sollen un den Dësch sëtzen. Do ass ni een, ni een op mech zeréckkomm. Da gesitt Der, dass dat schonn alles um Dësch louch. A wéi konkret wëllt Der do am Detail schaffen? Wéi gesäit dat aus, déi Partenariaten? Da setze ech mech mam Secteur an mat deenen Eenzelen, zum Beispill wat d'Prozeduren, d'administrativ Prozeduren ugeet. Do setze ech mech mol mat den Architekten un den Dësch, well déi wësse jo am. am allermeeschten a am beschte wou d'Problemer bei den Administratioune leien. Da setzt ee sech mat deenen zesummen, do mécht ee puer Table ronden oder Reuniounen, wéi een dat nennt, an dann kuckt een och, datt een déi reegelméisseg beieneen hëlt. Dann léise mer déi Problemer. Här Bleser, wéi gesitt Dir dat bei de Piraten? Geet et duer mat sech un den Dësch setzen, fir dee Problem ze léisen? Wéi a wéi eng Form vu Partenariat géift Dir gesinn? Ech hu jo elo héiere vum Minister Kox, dat déi Assisë ware weess ech och, well ech och vill ze dinn hu mat der Chambre immobilière scho laang. An ech hunn awer d'Impressioun, datt do net de richtegen Dialog gefouert gi war. Vläicht war dat e Problem vu Kommunikatioun, mee ech weess awer och, datt vun der Chambre immobilière dat effektiv Wéi gesot, ech kommen erëm erëm zréck, dass iergendwéi Berührungsängschter, an elo duerch och déi Etüd do gëtt dat nach e bëssen, anstatt datt mer all zesummeschaffen, gëtt esou Pol ee géint deen aner, de Privat géint den Ëffentlechen opgespillt an esou e bëssen, dass ass malsain an domadder kommen mer och net weider. Wat mir och menge, mir missten zum Beispill déi Gemengereglementer, Règlement des bâtisses an all déi Saachen, dat misst alles harmoniséiert ginn. Dat ass jo eng Politik du Moyen âge, also zu Lëtzebuerg, ech weess, je touche à l'autonomie communale, sacro-saint, mee ech mengen, do misst och eppes geschéien duerch déi Prozeduren, déi iwwerall anescht sinn. Dat mécht jo kee Sënn. An eng aner Saach, wat och ëmmer Tabuthema war, dat ass an d'Héicht bauen zu Lëtzebuerg. Mir sinn och dofir, datt ee muss kënnen op si fir an d'Héicht ze bauen, well dat ass jo och net akzeptabel, wann do Terrainen sinn. Ech hat dat selwer, ech hat zu Stroossen à l'époque en Haus kaaft, ech wollt do e Wäinkeller maachen, do war de Règlement communal huet mer net, dat war eng kleng Dommheet, huet dat net erlaabt mir e Wäinkeller ze maachen ënnert mengem Haus, ënnert mengem eegenen Haus. Dat sinn esou komesch Approchen an do ginn et ganz vill esou Saachen an der Réglementation urbanistique, déi missten einfach ofgeschaaft ginn. Wou mir mam Här Kox, mat deene Gringen averstan sinn, ass, datt mer och sinn, fir d'Natur ze schützen, contrairement zu aner politesche Parteien, datt mer net alles sacrifiéieren, och fir e Plan Natura, fir Gringzonen an esou weider. Ech menge mer, dat aktuellt Bauland, déi 4.000 Hektar, dat misst déck duergoe fir. Dat heescht, do si mer elo net à ce moment bereet dodriwwer, contrairement zu aner Parteien, déi elo mengen, mir mussen alles opmaachen. Dat ass eis Positioun zu deem. Här Kox, wat proposéieren déi gréng an hirem Wahlprogramm a wéi envisagéiert Dir e public-private partnership? Et geet jo ëm déi Zesummenaarbecht, déi mer wëlle forcéieren. A contrairement zu der Feststellung vum Här Scheuren, Hu mer haut déi Partnerschaft, Zesummenaarbecht? Ech hunn éischtens gesot, mir hu massiv investéiert vun der öffentlecher Hand. Déi 300 Milliounen, déi haut ausgi ginn, fléisse voll an d'Baubranche, net an d'Immobilie, déi fléisse voll bei deen, deen ëmbauen. Weder de Fonds de logement nach d'SNHBM nach eng aner sinn ech derfir, dass eng Baufirma ënner staatlecher Opsicht soll bauen. Dat ass dat Éischt. Zweetens, Här Scheuren, Dir waart derbäi, dass mer och d'Densitéit duerch den Artikel 29 bis, wou mer wierklech en Instrument fonnt hunn, de Moment just fir de Quartier existant, wou mer soen, méi Baurecht fir den Eenzelen. Nouveau Quartier. Nouveau Quartier, pardon, merci. Nouveau Quartier, méi Baurecht fir de Promoteur oder den Investor, op där anerer Säit awer en Deel geet un d'ëffentlech Hand. An do hu mer e wonnerbare Kompromiss kritt. d'Effikassitéit an d'Lut gemaach an zweetens hu mer och eppes fir d'Abordabilitéit an der Mass kënnen ze maachen. Dat kënne mer weider diskutéieren an dofir, et ass gutt, dass Der mer gesot hunn, am Quartier existant muss mer en eenzelnen Instrument och dozou kréien an dat hu mir an eisem Programm. Dann d'Assisen hunn eis awer. eppes erausgeschielt, mir hunn et fäerdeg bruecht, awer mat der Baubranche, dass si Aarbecht a Wunnenge kënne kreéieren. Si kréien déi 75 Prozent. Mee vun Ufank un, dat hunn ech ëmmer gesot, den Intérêt général muss priméieren. Mir investéiere 75 Prozent vum Stat an déi Wunnengen. Dat heescht, d'Garantie muss ginn, dass déi och 40 Joer am Bestand fir déi Finalitéit do sinn. An do hu mer e Kompromiss fonnt. Weefer hunn ech virdru gesinn, dass mer déi akafen. Ech sinn duerchaus bereet, an elo hu mer jo d'Instrument mam Cahier de charges, mir ginn elo eens, mir hunn eng Kommissioun gegrënnt, mir gi gutt eens mat deenen, wou mer verhandelen, fir eppes opzekafen, Ausschreiwungen ze maachen, e Volumen X ze definéieren an dann Ausschreiwungen, wou d'Privatwirtschaft dat kann an deem Modell dann maachen, iwwert de Cahier de charges, fir dass Abordabilitéit och vun de Wunnengen erausgeet. Giff ech elo weiderfuere mat menger nächster Fro, an dat ass eng Fro nees Jo-Nee. Géift Dir et ënnerstëtzen, wa mir hei zu Lëtzebuerg eng Chambre immobilière hätten, wat eng gesetzlech Beruffschamber wär mat Kontrollmissioun fir d'Immobiliëbranche? An Dir kënnt dat vläicht nees op den Ziedel schreiwen, Jo, Nee. Voilà, do hu mer zweemol Jo. Okay, eemol Jein. Jein bis Nee, géif ech soen. Jein bis Nee. Ma dann. D'Tendenz, nee, ech erkläre mech awer. Jo, du wéi wëll ufänken? Jo, déi Chambre, all Chambres professionnelles, déi gi jo scho laang zeréck an eise Modell, Lëtzebuerger Modell, muss ech scho soen, datt de Lëtzebuerger Modell opgebaut ass wou mer ganz vill en Dialogue structuré hunn, sief et wa mer iwwert den Index diskutéieren, a mir hu gutt Modeller. An all déi Chamberen, déi existéieren, ech muss elo am Kapp sichen no de Joergäng, ech mengen dat sinn elo iwwer 100 Joer, an d'Chambre immobilière, denken ech, mengen ech, dat weess ech awer elo net genau, wou Der associéiert sidd an deem Beräich, Dir sidd e Member vun der Chambre de Commerce, wann ech mech net iren, Dat heescht. Nee, mir waren net. Mee eis, eis Member sinn ageschriwwen an der Chamber d'Commerce. Maja, Dir sidd schonn deels representéiert. An ech denken, d'Vilfalt vun ënnerschiddleche Gremien mécht et net besser. A mir hunn eng Rei vu Kontrollmechanissen do. Éischtens misst et onofhängeg ginn, well dat representéiert ee sech dat. Juge et partie ass ni gutt. muss wierklech, wann een e Kontrollinstrument mécht, da muss en ganz onofhängeg si vun all der Aktivitéit, an ech mengen, dat ass hei net ginn, an dofir Neen. Här Bleser. Also d'Chambre immobilière fonctionnéiert, mengen ech, gutt, mee an deem Sënn, wa se géif méi institutionaliséiert ginn, e Cadre juridique kréien, wou se méi Pouvoir géif kréie vum Législateur, kéint se och deene bad guys, déi abuséieren, wéi an all den anere Branchen, de Fanger besser weisen, well wat ech och e bëssen héier vun Agents immobiliers, well et gëtt jo oft op all d'Agenten da gesinn, déi wieren all, déi géifen all abuséieren an d'Margen, an wat ech e bëssen héiere vu villen Agents immobiliers, do ginn et verschiddener, do misst een d'Legislatioun iwwerkucken, datt déi Leit, déi verkafen, datt déi all d'Lizenz hunn an datt do net grouss international Büroen hei op Lëtzebuerg kommen An dann huet een d'Autorisatioun, dass ee qualifiéiert, an da sinn der 50, déi verkafe wéi Äppel a Bieren a si kenne vun näischt eppes a si schmieren de Konsument un. An ech mengen, dat wier emol eng vun de Saache wou misst geännert ginn, mat de Lizenze gi fir d'Agents immobiliers. Da kéint, da wier d'Chamber och vill méi staark fir do de Gendarm ze spillen. An dat ass e bëssen dofir meng nuancéiert Meng nuancéiert Proposition. Här Fassbinder. Jo, also ech, mir géifen eis do mat dem Secteur zesummen un den Dësch setzen an eventuell emol kucken, ob dat de Besoin vun Esch do wär, well effektiv dobaussen huet den Immobiliëmarché net ëmmer de beschte Ruff. Mir brauche se awer, well et gesi mer am Privatsecteur ganz vill Leit gi guer net eens, a wann déi Leit vläit nach en Tick bësse besser forméiert sinn, wann dee ganze Métier e bësse méi revaloriséiert gëtt, kinnt dat an eisen Aen e Plus si fir e ganze Secteur. Ech wollt just de Kader vläicht eng Kéier setzen. Dat war, datt mir kréien, am Moment hu mer 1.000 Leit, déi eng Geneemegung kréien all Joers, bei 1.000 Aktiven. Dat heescht, et kéint een eigentlech de ganze Secteur eng Kéier dréine loossen. An do si mir einfach der Meenung, datt do dass dat net de beschte Wee ass, wéi mer momentan fonctionnéieren, dass vläicht den Niveau, wou mer usetzen, ze niddreg ass. D'Reglementatioun gëtt ëmmer méi komplizéiert, alles gëtt méi komplizéiert. Mä mir gesinn dat nämmlecht bei de Promoteuren, bei de Syndicken, wou een einfach seet, et wär besser, wann ee méi Kontrollen à l'entrée vun der Professioun an dann dono natierlech, wann een, wann ee wëll de Métier kontrolléieren, da muss een och dono kontrolléieren. Mir hu säit laangem fuere mir mat engem Code de déontologie, dee mer kontrolléiere wëllen, dee mer natierlech, eis Sanctiounen si just fir eis Memberen zoustänneg, wou een da seet, Wann een do géif méi reglementéieren, d'Professioun natierlech an totaler Onofhängegkeet an net géint d'Konkurrenzrecht, dat ass een einfach seet, et geet drëm, fir datt d'Qualitéit vum Service, deen de Client en fin de compte kritt, well dat sinn awer Opérations uniques, déi een do mécht. A mir schwätze jo vill dovunner, datt wa bis zéng Agencë bei engem Client laanscht sinn, datt mer dann de Präis no uewe geschrauft hunn, wat vläicht am Moment net grad de Fall ass. Mee dat sinn awer Situatiounen, déi net gutt sinn, déi haut fir de Client déidlech kënne sinn, wann e muss seng Wunneng verkafen an esou héich ugesat huet, well en um Pic war vun 2022 an d'Desillusioun haut ganz grouss ass, wat den Areell nach e Marché kritt. Här Kox, Dir wollt och nach eng Kéier reagéieren oder wollt Der Är Meenung revidéieren? Neen, neen, eng kleng Remark dozou. Ech stelle fest, dass et awer Problemer an deem Secteur gëtt. Dass schwaarz Schof, Dir hutt se genannt virdrun, oder Dir och, dass fir mech, dat ass eng Hausaufgab, déi awer och vum Secteur selwer muss gemaach ginn, vun der Opstellung. Dann gëtt et fir mech den Droit concurrentiel. Dir hutt jo do dra geschafft, mengen ech, an Dir schafft jo nach dran, dass et ganz kloer déi Regeln Virdrun hutt Der gesot, Entschlackung, keng administrativ Hürden. Elo fuerdere Der selwer no ganz kloere Regeln, dass dat net, den Abus ka passéieren. Also och do, mengen ech, gëtt et e Mëttelwee. Ech denken, et ass eng Hausaufgab, déi eis all betrëfft. Awer ob et dann vun Iech, an dofir bleiwen ech derbäi, et muss onofhängeg sinn, et kann net Juge et partie sinn, dat gesinn ech a ganz ville Beräicher, Dat muss kloer definéiert sinn, wéi et definéiert gëtt a wou. Bon, do sinn ech elo net genuch an der Matière éierlech do dran, fir dat ze definéieren, mee ech sinn duerchaus op, an dofir meng Partnerschaft, d'Diere sti bei mir op. An dat wësst Der, Här Scheuren, wa mer eis eens sinn an engem Punkt, dann hu mer och eng Léisung fonnt. Dat ass jo elo scho mol ganz gutt. Elo komme mer bäi meng leschte kuerz Fro. Do brauch Der nees Är kleng Pabeier. Ech brauch eng Zuel, déi Der elo musst dorobber schreiwen. Wéi vill Wunnenge mussen an deenen nächste fënnef Joer gebaut ginn, fir datt Dir zum Schluss kënnt soen, wann Der an der nächster Regierung wäert, datt Der gutt geschafft hutt? Wëssend, Iwwer fënnef Joer. An deenen nächste fënnef Joer, wéi vill Wunnenge misste gebaut ginn, fir datt Dir dono, wann Der an der Regierung elo wäert, Kënnt soen, hei, mir hu richteg gutt geschafft, wëssend, datt dem Statec no hu mer e Besoin vu 7.000 Wunnengen, déi mer missten hunn, fir de Besoin ze decken, wëssend, datt mer bäi 3.500, 3.600 Wunnenge sinn, déi aktuell gebaut ginn. Kënnt der do eng Zuel dohinner schreiwen? 50.000. Et ass besser eng Zuel ze schreiwen. Ech brauch wierklech eng Zuel. Ech ka keng Zuel nennen, well et och net verantwortlech ass eng Zuel ze nennen, well aus dem ganz einfache Grond, Eis Statistik ass nach net gutt genuch. Eis Statistik, dat wat mer alles dohier soe, well ech hu jo e Gesetz op den Instanzewee bruecht, nämlech datt mer e Registre des logements et des bâtiments mol maachen, éiere mer elo mol eraus, ech, Gréissenordnung, virdrun ass vun 230 vum Här Ruben gesot ginn, ech hunn 230.000 Wunnengen, déi mer hätt, ech hunn eng Zuel vun 260.000 Am Kapp. Also mir hunn Differenzéierungen nach an éise Statistik, an dat ass fir mech den A und O. Viabel Zuelen, ganz viabel Zuelen, an dofir hunn ech jo déi Recherche mam LISER forcéiert. Si hunn e Kadergesetz elo kritt, wou onofhängeg si d'Recherche maachen, fir eis ze hëllefen, fir dat ze maachen. An dofir ass et net verantwortlech, Zuelen ze nennen, déi net kënnen iwwerpréift ginn, wou et net en Suivi ass. Dofir léiwer fir d'éischt emol d'Statistike opstellen an dono gären iwwert d'Zuele schwätzen. Dir hutt, jo, Här Fassbinder. Déi Zäit, wou Där dann d'Statistiken opsetzt, giffe mir dat an de Grapp huelen. Mir géifen eis mam Secteur un den Dësch setzen a mir géife bauen. Här Bleser. Jo, just dozou, Dir sot d'Statistiken, dat ass schéin a gutt, mee mir wësse jo awer, wat de Besoin ass, siwe bis aacht Dausend pro Joer. An elo kënnt op 500, op 1.000 net un. Dat heescht, da muss mer et upaken a mir mussen en Objektiv, mir mussen en Zil setzen. An dee kënne mer, wéi gesot, nëmmen erreeche mat deem Partenariat. Soss, wa mer dozou sinn, da komme mer net weider. An ech mengen, dat ass, mir kommen ëmmer erëm op déi Saach zréck, dat ass, do, do stocken an do geet et net weider. Ech mengen, et ass och net ze soen, dat ass onverantwortlech, mee et muss een och en Objektiv sech setzen a lo endlech soen, hei, an da musse mer déi Mesuren ëmsetzen, déi an eise, déi mer proposéiert hunn, an dann, vläicht komme mer net op déi 50, vläicht komme mer op 40.000, mee soll een emol sech emol en Zil setzen, 50.000, well mir si jo elo nach net do, mir sinn elo op dräi, véier, da ware mer elo, ware mer all Joer op op 3.000, just nach eng aner Zuel, déi ech och, och déi, eng aner, eng aner Zuel, déi mech och e bëssen stierzen, déi och e bëssen, Inquiétant ass, hunn ech och gelies hei an dem Buch vun der Fondation IDEA, datt de Promoteur public de Logement locatif, deen ass vun 2001 war deen 3,4 Prozent, dee war 2021 1,6 Prozent. Dat heescht, deen ass erofgaang. Dat heescht, do, also dat, dat sinn déi Zuelen, déi ech elo hei Huelen op déi lo, ech huel, ginn dovunner aus, datt déi vu Statistiker richteg sinn. Ech sinn op jidde Fall lo frou, datt Der eng Zuel op Är Ziedel geschriwwen hutt, well et ass nämlech esou, datt wann Der an der nächster Regierung wäert sinn, dann neel mer Iech op déi doten Zuel fest an da wäerte mer kucken a fënnef Joer, ob Der dat Zil erreecht hutt. Ech wollt awer do nach widder déi, wéi vill Logementer an der öffentlecher Hand mer hunn. Dofir ass dee Fonds spécial gegrënnt ginn an e Rapport annuel, deen ech drop gehalen hunn, Transparenz dran ze kréien a vis-à-vis vun der Chamber Rechenschaft ze ginn. A wann Der kuckt 22 an 21, ass de Logement abordabel an öffentlecher Hand jeeweils ëm 6,2 Prozent an d'Lut gaang. Dat heescht, mir mussen, hu missten eng Kéier e Schnatt man, en Null man, wou komme Hir a wou gi mer hin? An deen Invest, deen ech gemaach hunn, dee féiert jo zur Kreatioun vu ganz ville Wunnengen. A wa mer endlech déi Mobiliséierungssteier deels, awer och Mobiliséierungsprozedur iwwert den, iwwert de Remembrement ministériel kréien, dass mer déi sëllegen Hektare kënne mobiliséieren, da kréie mer dee Wunnengsbau, dee mer vläicht all erhoffen. Mir si elo, elo komme mer bäi eis allerlescht Fro, Eis allerlescht Fro, an Dir hutt alleguerten eng Minutt Zäit fir drop ze äntweren, Här Fassbinder, wat ass fir d'ADR déi éischt Prioritéit, wann Dir an der nächster Regierung wäert? Eng Mesure, wat wär Är éischt Prioritéit, wann Dir an der Regierung wäert? Mir hu méi wéi eng Prioritéit. Ech weess, mee nëmmen eng. Nëmmen eng. Also wann ech elo esou analyséieren, giff ech emol kucken, fir datt mer esou séier wéi méiglech deene Leit, wéi ech virdru schonn erwähnt hunn, déi hir Zënsen net méi kënne rembourséieren, well dat explodéiert ass, dass mer eppes en place setzen, fir deene Leit ze hëllefen. Dat ass primordial, well, wéi gesot, ech hunn all Dag Kontakt mat deene Leit. Do sinn der, déi, déi kräischen, déi hu keen Auswee méi. Anerer, déi sinn um, no um Burn-out. An do sinn der esouguer, déi mir gesot hunn, déi, déi Mordgedanken hu well se net méi erauskommen. Dat klëmmt, dat klëmmt, dat klëmmt. Den Zënssaz ass elo erëm an d'Lut gaangen, hallwe Prozent. A si, si ginn, d'Politik reagéiert net. An do muss ee sech trauen, eppes en place ze setzen. Wou e Wëllen ass, ass e Wee. Dat ass mol prioritär, wat mer do géife maachen. Här Bleser, wat ass fir d'Piraten déi éischt Prioritéit, déi Dir géift ëmsetzen, wann Dir an der nächster Regierung wäert? Also, vue datt d'Logementskris ganz komplizéiert ass, a mir hunn déi lescht zéng Joer gesinn, datt och leider net weiderkomm ass mat ganz ville Mesuren, déi geholl gi sinn, Fir et e bësse populistesch elo ze soen, Mir maachen dat am Logement, wat eis grouss Prioritéit ass, endlech eng Steierreform ze maachen, eng gerecht Steierreform, andeem mer och de Mindestloun, keng Steier, also e Mindestloun gëtt net méi besteiert, mir maachen nei Tranchen, dat heescht, doduerjer ginn d'Classes moyennes ginn och entlaascht. Ech war am Fong perséinlech ëmmer en Adept dovunner, datt een näischt soll fir näischt kréien an datt een ëmmer eng gewësse symbolesch Tax soll bezuelen. Mee ech sinn awer der Meenung, datt mer grad dat musse maachen, och fir déi, sozial Schwaach ze entlaaschten, well mer mat all deene Mesuren am Logement och direkt näischt kënne maachen, musse mer mat der Steierpolitik eppes maachen, fir all de Leit ze hëllefen. Här Kox, wat ass d'Prioritéit fir déi gréng, wann Dir an der nächster Regierung wäert, an der Logementspolitik? Wat giff Der als éischt ëmsetzen? Ma dee Schwong, dee mer an d'Logementspolitik erabruucht hunn, mat där selwechter Determinatioun mat deem selwechten Asaz vun deenen, déi d'Responsabilitéit hunn, ëmzesetzen. Dofir gehéiert fir mech finanziellen Enjeu vill méi an d'Lut ze maache vun der öffentlecher Hand, partnerschaftlech Zesummenaarbecht, déi mer forcéiert hunn duerch Abberzuel vun Instrumenter, déi do sinn, Artikel 29 ass gesot ginn, de Pacte Logement ass gesot ginn, an et si bestëmmt nach Ideen, déi mer zesumme kënnen développéieren, awer ëmmer den Intérêt général. ass fir mech nach ëmmer depriméiert, wann ëffentlech Suen do dra kommen. Mir brauche Mobiliséierung vu villen. E Bauland fir mech ass eppes ze liewenswäert, liewenswäert Stied a Gemengen, wou mer d'Gréngs mat integréieren, zukunftssécher mat deene Wunnengen, déi mer gebaut hunn, dass en se och an där Finalitéit bleiwen, abordabel an drëssens gerecht. An dofir, fir d'Gerechtegkeet domadder ofzeschléissen, d'Mietgesetz ass eppes, wat onbedéngt muss kommen, well do leide ganz vill Leit an dëser Gesellschaft. Mir sinn domadder um Enn vun dëser Table ronde. Ech soen Iech op jidde Fall villmools Merci, datt Der haut hei deelgeholl hutt. An ech hoffen, datt mer Iech gehollef hunn, eng Décisioun ze treffen, wou Der Är Kräiz sollt maachen den 8 Oktober bäi de Wahlen. Villmools Merci fir d'Nokucken.